Nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tabarĩra-inĩ ĩno niĩ ndĩmũrehagĩra njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi na ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru. Ambũi no njugaga no ethetheria. Ndĩkĩrĩ mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara kuma kũrĩa itũra rĩa Mũrang'a Itũũra rĩtagwo Kĩbĩĩ, kũu nĩkuo anyarũme akwa marĩ, na niĩ ndĩkĩrĩ mũthuri mũgĩkũyũ na ndĩ ndungata ya rũrĩrĩ, ndungatagĩra mwena ũyũ wa Nyandarũa. Tabarĩra hĩtũku nĩtwarorire mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩrora tũkĩona atĩ rũracio kĩhumo kĩaruo rwaumanire nakũ, na kĩhumo kĩa rũracio kĩonekanire thutha wa airĩtu arĩa gũkorwo nĩ mona andũ a kũmahikia kana athuri a kũmahikia. Ndigũcoka thutha mũno. Rũracio nĩ rũgĩũkĩte ũguo nginya harĩa rũratereire hũra, reke njuge harĩa rũracio rũratereire hũra. Nĩ haha mũthũngũ araingĩrire bũrũri-inĩ ũyũ. Mũthũngũ aingĩra bũrũri ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ekire nĩ kwehereria maithe maitũ mbũri, gũkorwo atĩ makũrĩha igoti o ene na mbeca. Koguo no nginya mangĩatigire maũndũ mao mathi magethe mbeca nĩgetha marĩhe magoti macio. Na mwĩroreri na mũthikĩrĩria ũrore haha wega mũno makĩria, mbara ĩgĩũka gũtũrĩka nĩ makoretwo matunywo mbũri ciao na ng'ombe ciao iria mangĩaracirie nacio. Na mũndũ ũyũ watunywo indo ici rĩ, acoka nake nĩgetha arũĩrĩre bũrũri ũyũ rĩu tũrĩ rĩ, athiĩ mũtitũ, koguo ndarĩ kĩndũ athiĩ nakĩo mũtitũ, athiĩ kũrũĩrĩra bũrũri ũyũ. Ona irio cia ndarĩ no thĩna. Nake mũtumia na ciana ciake tondũ nĩ magĩtunyirwo rĩ, nĩ ma Ngai ndeninũkagĩria. Na niĩ ndoraga rĩmwe ũhoro wa mbara ĩyo ngona mawĩko ma Ngai. Gũtirĩ mũndũ warĩmagĩra waru, gũtirĩ mũndũ wathikagĩrĩra ngwacĩ, gũtirĩ mũndũ warĩmagĩra mboco kana kĩ, No no maarĩaga. Niĩ athuri arĩa njikarĩte nao a mahinda marĩa, arĩa maarĩ rĩu anake gatiribũ-inĩ kau, maanjĩraga wega mũno. Manyina magĩthiĩ mũgũnda, mũndũ ekagĩra kondo-inĩ kana kĩondo-inĩ mboco iria onũrĩte kahinda gathiru, iria iracarĩkĩra kũu iracarĩka na ikamera na ciamera nocio makarĩa koguo mwaka ũcio wothe mũndũ athiaga mĩcegeinĩ na agetha irio kuo tondũ kĩ nĩ mbara ĩrarũo nĩ Ngai ũramahotanĩra mbara ĩkarũo no nĩ Ngai ũramahotani koguo ndarĩreka mahũte ndarĩreka mage no mbũri na ng'ombe nĩ cioirwo nĩ mũthũngũ cianeo ndũrĩrĩ ici ingĩ mũgĩkũyũ ũcio ũrarũĩrĩra wĩyathi rĩ athiĩ gĩthaka koguo kuma hĩndĩ ya kuma mũtitũ mũthuri ũcio wauma mũtitũ na ndekũhũikanĩtie na ndekũgũranĩte kana ndekũracĩtie indo kũrĩa ahikanĩtie mũka- mũkaumire rĩ egũka ambĩrĩrie kũrutĩra o bado still athũngũ arĩa matigarĩrĩire na nyauthi iria itigarĩrĩire iria ciuma cio Gati cionire ithaka monire kũu macani marĩ acio nĩo ekũrutĩra wĩra nĩgetha kĩ nĩgetha ambe one onake gĩa kũrĩa tondũ nĩ gũkĩrirwo atĩa gũtirĩ gĩa tũ gũtirĩ gĩa tũ mũndũ uma mũtitũ rĩ nĩ kwe gũthũkũmaga mũndũ ũkũrwagĩrĩra wĩyathi na nĩ akĩrwo gũtirĩ gĩa tũ na ũhoro nĩ wathirĩra hau koguo no nginyagia erute magũrũ ndoo ahote gũthũkũmĩra ciana ciake na ahote nginya kuona gĩa gũthomithĩria ciana ciake no ũrĩa uma mĩciĩ rĩ ũcio ũkũrũaga na mũ- na mũndũ ũcio wĩ mũtitũ rĩ nĩ ekuonaga kanyamũ kanini okorwo nĩ ndururu kana nĩ thendi cigana koguo we rĩrĩa mĩgũnda ĩtuĩkire nĩ ĩkũgatwo rĩ nĩ ahotire kũgata share nyingĩ nginya rĩu nĩ twatwarana mbũri no ĩhotire kũgũra ng'ombe no ĩhotire kũgũra ũrĩa gĩkeigua rĩ ndĩrenda niĩ ndĩroka harĩa rũracio harĩa rũracio rwatereire hũra nĩho ndĩroka ũrĩa agĩgakinya nĩ gwĩcokanĩrĩria one ĩngwe kagombe kamwe ciana cikũnyua iria tiambe atware kũrĩa ciana cikũnyua iria kũrĩa arutĩte mũtumia rĩ athuri acio nao no magĩkũrire arĩa angĩ nĩ makuire nĩ a mũrũ wa nyina marĩ ho mũthuri ũcio oka ũguo akĩandĩkwo nĩ thirikari kwa forest kũrĩa kũngĩ mandĩkagwo gũceha mĩtĩ to matikĩrĩ nginya na gĩthomo, arĩa angĩ magakĩandĩkwo warimũ, ũhoro wa rũracio ũkamba ũgathirĩra hau, tondũ aciari arĩa mauma na harĩa kabere rĩ, nĩ mekũrandũraga rũracio, nĩ mekũrandũraga rũracio. Niĩ ona he kabuku kamwe ndathire ngĩkora o kũu mũciĩ, atĩ ng'ania nĩ athitangirwo nĩ ũndũ wa kũrega na rũracio, gũthitangwo nĩ ũndũ wa kũrega na rũracio, kũrega gũtwara rũracio, agathitangwo. nginya umwĩthikĩra na mwĩrore nĩ wanyitanĩra atĩ ndĩrenda kũrehe rũgano rũrũ koguo rĩ hau magĩra indo rĩ noho gĩkũyũ augire atĩa mwaga mbũri rĩ nowe mwaga mũka mwaga mbũri nowe mwaga mũka mũndũ ũyũ agĩgecokanĩrĩria no arathomithia ciana no areka ũrĩa ũngĩ hau nĩho marũracio indo cia kũracia ciagĩra hau nĩho hũra wa rũracio waterwo Mũthikĩrĩria na mwĩrori, mũthenya wa ũmũthĩ tathikĩrĩria. Thĩna, nĩ kũrĩ thĩna, ũthikĩrĩrie, nĩ kũrĩ thĩna na nĩ kũrĩ ũgiĩki. Ũgiĩki nĩ ũthiraga, no thĩna ndũngĩthira ũtangĩkorwo ũtarĩ wa kĩhumo. Nĩ harĩ thĩna na nĩ harĩ ũgiĩki. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngiuga mũhuro ũyũ gũkũ tũrĩ ndarĩ thĩna wa ũndũ ũrĩa ũmũthumbũraga. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Nĩ ũgũthiĩ ũkore mũndũ ũrĩ nyũmba-inĩ ya ũkombori, reke heane ngerekano, ũrĩ nyũmba-inĩ ya ũkombori, no mũndũ ũcio arĩ nyũmba-inĩ ya ũkombori nĩ agũra ngari ya gũthiaga ya kũmũkua ona ndanamba kũgũra kaburoti tondũ thĩna wake rĩ nĩ wa ngari athĩnĩte ngoro nĩ ngari ĩrĩa na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thĩna wake kana wonje wa thĩna ũcio thĩna ũcio ũrĩninwo nĩ kĩ nĩ rĩrĩa arĩ ona kĩu no nĩ harĩ kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda ũnyite Twauga ũgiĩki nĩ thĩna na bata. Kũgiĩka nĩ thĩna na bata. Harĩ kĩndũ twĩtaga bata. Bata rĩ, Gĩkũyũ akiuga bata wana bata bata ndũtambũraga kana ndũĩ ya kĩruka. Bata wana bata bata ndũrĩ ya kĩruka. Na Mũhiki mũthaka ahĩtũkagĩra thomeinĩ wa ngĩa. Ũkĩa ũcio enaguo ũcio nĩ wa kwaga indo. Ũgakĩĩrwo atĩa? Mwaga mbũri nowe mwaga mũka. Nginya nĩ twatwarana. Rĩu kĩrĩa kĩrathumbũra andũ mahinda-inĩ maya-rĩ, nĩ bata ũrĩa ũrabatabata ũraigua mũndũ akiuga korwo bata wakwa ũraninwo na mbeca rĩ ndũngĩrangia ndangĩragiĩka nĩ bata ũcio no bata wake ndũrabatara mbeca kana ndũrabatara kĩndũ ũrabatara irathimo iria ũgũkorwo wĩ nacio no nĩ ndauga mũthikĩrĩrie na mwĩroreri atĩ gũkũ tũrĩ nginya kana no karĩ thĩna wako tiga ithuĩ nginya kana nĩ karĩ thĩna tondũ ngai ombĩte mũndũ wagĩa gĩkĩ ndũkaiganĩre nakĩo wethe kĩngĩ ndũrĩiganĩra ũikare ũguo no nĩ harĩ kĩndũ ndagweta gĩtagwo bata bata wana bata bata ndũtambũraga ya kĩruka mũndũ angĩkĩnyua ũcũrũ rĩ ũmũhe ũcũrũ ikombe ta ithatũ kana cihũri ithatũ rĩ ũcoke ũhinge mĩrango yothe na nja na ndirica rĩ Bata ũrĩa wa kũnyua ũcũrũ ũgũtũmĩte anyue ũcũrũ ũrĩa-rĩ, na ndũkũmwĩrĩte nĩũkũhinga, tondũ korwo nĩũmwĩrire nĩũkũhinga-rĩ, ndangĩtĩkĩrire kũnyua ũguo, na gũtirĩ handũ angĩthiĩ kũrũgama kana gũtua mata nyũmba ĩyo atĩ nĩ kũrĩ handũ hathiaga gũtuo mata. Kĩrĩa arĩka arĩka atĩa? Tondũ nĩũbatabatire bata ũrĩa-rĩ, no ũrĩkora kũu harĩ ũndũ ekire ũgĩcoka. tondũ bata wana bata bata ndũtambũraga yakĩru ndarehe rũthiomi rũu nĩgetha ũnyite harĩa ndĩrokĩra tũreranire tũheane kĩrĩra gĩkĩ kĩa rũracio na tũheane na njĩra ya ũkindĩrĩku mũno nĩgetha ndũkae kũhĩngĩka tondũ rũracio-inĩ nĩkuo kwĩna irathimo rũracio-inĩ nĩkuo kwĩna irumi Maũndũ macio nĩmo mararĩa andũ na mũno mararĩa mũgĩkũyũ na ti kwenda gwake. Tondũ kĩ? Tondũ harĩa hũra watereirwo rĩ, nĩ tũthiĩte tũkĩmenyaga na ithuĩ nĩho tũroka kũrũngĩra. Ngwĩciria nginya hau mũthikĩria na mwĩroreri nĩ wanyita. Ngenda kuga atĩa? Ngenda kuga atĩrĩrĩ mũthikĩria witũ na mwĩroreri wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ rũracio nĩ ndĩraugire rũkoragwo rũgaĩtwo maita mana. Hena mbũri cia mbere ndongoria cia ũthoni, hena mbũri cia kerĩ cia ũgendi, hena mbũri cia gatatũ, ici-rĩ nĩyo ndĩa ya mũhĩrĩga na indo cia maha. Haha hena mbũri cia nyarũme, nginyagia ndagĩka-inĩ ĩyo runo-rĩ, rũu rũgetwo runo, runĩtwo na indo icio, rũu nĩ runo. Na tondũ andũ aingĩ no maroria atĩrĩrĩ, Mũirĩtu-rĩ, ekwendio atĩa, kana ekũracĩrio atĩa? Rũthiomi rũrĩa rwega mũno, mũirĩtu ũyũ wa ng'ania-rĩ, ekũracĩrio atĩa? Ekũracĩrio na ruuno rwa nyina, na haha ũthikĩrĩrie, ekũracĩrio na ruuno rwa nyina. No angĩgĩkorwo mũirĩtu ũyũ nyina ahikire kwa Wanjirũ, nĩ ngerekano ndĩraheana ahikire kwa anjirũ nao anjirũ nĩ maugire atĩrĩrĩ gũkũ mũirĩtu ahika gũkũ mũirĩtu waku tũ- ũrĩa tũrĩendagia ithuĩ anjirũ nĩo mahĩtũkia watho mũirĩtu witũ ũrĩa ũrĩe- ũrĩgũragwo kana ũrĩracagĩrio kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩrĩkagwo Mbũri ya gũthahũra gĩthaka nĩyo arĩa marĩambaga kũrehe. Na kũrĩa mũthuri ũyũ wahikĩtie mũtumia ũyũ ndetĩtio, no aya nĩ airĩtu ake, koguo no mũhaka ambe eke ũrĩa Anjirũ mekaga. Haha nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie. Anjirũ ũrĩa mekaga no mũhaka... eke guo gũkũ. Okorwo nĩ metagia cukari, mũhĩrĩga ũcio wao nĩ wĩtagia cukari arĩa makuhĩrĩirie mũhĩrĩga-inĩ, cukari ũcio nĩguo ũkwamba gũka mũciĩ ũcio. No kũrĩa nyina aumire wa airĩtu aya rĩ, gũtietirio cukari. Nĩkĩo ndauga ekwendio na runo rũrĩa rwa nyina. No nĩ harĩ indo ciĩtagwo cia maha. Mwĩrorei na mũthikĩrĩrie nĩ waigua ta ndatara hau indo cia maha? Ndauga haha harĩ mũhĩrĩga rĩ, haha harĩ mũhĩrĩga nĩho hena ndĩa ya mũhĩrĩga na indo cia mũgambo. Ndinauga indo cia maha, aa, indo cia maha nĩ cia mũhĩrĩga guo mwene. Ndĩa nĩ compulsory tondũ indo iria no mũhaka ikagurarĩrio citĩrwo thakame. Na kĩrĩa kĩngĩ gĩgĩtagio hau, no angĩkorwo mũhĩrĩga guo mwene nĩ ũrĩ indo ciaguo cia maha, icio no mũhaka nginya hau nĩ twatwarana mũthikĩrĩre na mwĩroreri nĩkĩo ndagĩkwĩra atĩa mũirĩtu niĩ na mũrwa tareke heane ngerekano ĩno niĩ mũrũ wa maitũ na mũrũ wa maitũ ũngĩ tũrĩ hihi atatũ nĩ ngerekano ndĩraheana mũrũ wa maitũ ahikanie kwa agacikũ ũyũ ũngĩ ahikanie kwa ambũi ũyũ ũngĩ nake ahikanie kwa acera kana aithie geni nĩ ngerekano ndaheana ũyũ niĩ ndahikania gũkũ njĩtio mbũri mĩrongo ĩtatũ ũyũ wahikania gũkũ etio mbũri mĩrongo ĩtandatũ ũyũ wahikania gũkũ etio mbũri igana mĩrongo kenda na kenda mũiyũru mũthikĩrĩria mũthikĩrĩria aya ici nĩ ihĩĩ cia mũciĩ ũmwe ithatũ mũirĩtu ũyũ akĩendia mũirĩtu wake rĩ niĩ rĩu ngĩendia mũirĩtu wakwa rĩ no mũhaka okorwo gũkũ gwitũ Okorwo gwitũ mũhĩrĩga witũ wa Ambũi a mbarĩ ya Ngoru nĩ twĩtagia mbũri ndũrũme ya ũira kana kĩrĩa kĩngĩ twĩtagia rĩ, nĩkĩo gĩkwamba gĩũke. Na nĩ ndĩrendia airĩtu na ndietirio kũrĩa, nĩ ndĩrendia airĩtu akwa yũke ĩrĩo nginya nĩ ndĩ wa mũhĩrĩga ũyũ. Nake airĩtu ake kũrĩa agũranĩte rĩ, no nginya nao meke o ũguo, ona aya no nginya meke o ũguo. No gwakinya nĩ mbũri iria cia mĩrongo Niĩ ngũtwara mbũri mĩrongo ĩtatũ, na harĩ mbũri ici runo rũrũ rwa mbũri ici mĩrongo ĩtatũ-rĩ, nĩho hihi hena mbũri cia agendi a ithe na mũtumia ũyũ. Naho haha harĩ mbũri ici mĩrongo ĩtandatũ-rĩ, nĩho harĩ na mbũri cia agendi a mũtumia wa my brother, ona ũyũ ũngĩ taguo. Nginya hau nĩnjũĩ nĩwanyita, ndũngĩhĩngĩka. Kuoguo mũirĩtu ekwendio na runo. rwa nyina, no mũhĩrĩga wakorwo nĩ ũrĩ indo ciaguo cia maha, thikĩrĩria, indo cia mũhĩrĩga cia maha, icio no mũhaka cirutwo nĩ airĩtu arĩa othe marĩendagio mũciĩ ũcio, kana marĩracagĩrio mũciĩ ũcio. Tũgũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania. Nĩ twamba twarora ũhoro wĩgiĩ mũirĩtu kwendio na twagaya ũhoro wa mbũri icio. Tũgĩcokereria rĩ, nĩ tũkũrora atĩrĩrĩ, mbũri cia mbere rĩ, ciĩ kĩrathimo kĩrĩkũ? Twakinya kinyũkithania rĩ, mbũri cia kerĩ rĩ, ici twauga cia agendi a ithe nacio ciĩna kĩrathimo kĩrĩkũ? Mbũri cia mũhĩrĩga rĩ, ciĩna kĩrathimo kĩrĩkũ? Mbũri cia Nyarũme ciĩna kĩrathimo kĩrĩkũ? Nĩ ngatho mũno. Tũgũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania ikereka rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ tũgĩcokereria na nĩ ngatho.